Исәнмесез укучылар! Бүгенге онлайн дәресебездә без дәрәҗә һәм аның үзлекләре белән танышырбыз. Бер төрле берничә тапкырлаучының тапкыр чыгышын дәрәҗә дип аталган аңлатма рәвешендә язырга мөмкин. Мәсәлән, әлеге аңлатмада тапкырлаучы дүрт, тапкырлаучыларның саны, алты. Дүртнең алтынчы дәрәҗәсе. Ягъни, дүртне үз-үзенә алты тапкыр тапкырлау дигән сүз. Дүртнең алтынчы дәрәҗәсе аңлатмасында Дүрт саны, дәрәҗәнең нигезе. Ә алты саны, дәрәҗә күрсәткече. Билгеләмә. А санының бердән зуррак натураль күрсәткечле дәрәҗәсе дип, һәркайсы ага тигез булган n тапкырлаучы тапкыр чыгышы, аның n-нче дәрәҗәсе атала. А санының бергә тигез күрсәткечле дәрәҗәсе А саны үзе була. А, дәрәҗәнең нигезе, n, дәрәҗәнең күрсәткече. Аның n-нче дәрәҗәсе, дәрәҗә. Санның икенче дәрәҗәсен икенче төрле бу санның квадраты дип, ә санның өченче дәрәҗәсен бу санның кубы дип атыйлар. Дәрәҗәнең кыйммәтен табуны дәрәҗәгә күтәрү дип атыйлар. Дәрәҗәгә күтәрүгә мисаллар китерик. Өчнең дүртенче дәрәҗәсе сиксән бергә тигез. Нольнең квадраты нольгә тигез. Минус алтының кубы минус 216 га тигез. Тугызның беренче дәрәҗәсе тугызга тигез. Уңай санны дәрәҗәгә күтәргәндә уңай сан килеп чыга. Нольне дәрәҗәгә күтәргәндә нуль килеп чыга. Тискәре санны дәрәҗәгә күтәргәндә уңай сан да, шулай ук тискәре сан да килеп чыгуы мөмкин. Мәсәлән. Минус икенең беренче дәрәҗәсе минус ике. Минус икенең квадраты, дүрт. Минус икенең кубы, минус сигез. Минус икенең дүртенче дәрәҗәсе, уналты. Игътибар иткәнсездер, тискәре санның җөп дәрәҗәсе, уңай сан, тискәре санның ток дәрәҗәсе, Тискәре сан. Теләсә нинди санның квадраты уңай сан яки нольгә тигез. Ягъни теләсә нинди a саны өчен аның квадраты нольдән зуррак яки нольгә тигез. Җәйләре булмаган санлы аңлатмаларның кыйммәтләрен исәпләгәндә гамәлләрнең түбәндәге тәртибе кабул ителгән. Башта дәрәҗәгә күтәрү. Аннары тапкырлау һәм бүлү, ә шуннан соң гына кушу һәм алу гамәле эшләнә. Мәсәлән, әлеге аңлатманы исәплик. Беренче, икенең дүртенче дәрәҗәгә күтәрәбез, уналтыга тигез. Минус икенең дүртенче дәрәҗәсе минус уналтыга тигез. Өченче гамәл. Минус өчнең квадраты тугызга тигез. Тугызны унга тапкырлыйбыз, туксан. Минус уналты һәм туксан саннарының суммасы җитмеш дүрткә тигез. Ягъни, әлеге аңлатманың кыйммәте җитмеш дүрткә тигез. Аның квадраты тапкырланган аның кубы аңлатмасы нигезләре бертөрле булган ике дәрәҗәнең тапкыр чыгышыннан гыйбарәт. Бу тапкыр чыгышны, нигезе, шул ук булган дәрәҗә рәвешендә язырга мөмкин. Ягъни аның квадраты тапкырланган аның кубы аның бишенче дәрәҗәсенә тигез. Димәк, аның квадраты тапкырланган аның кубы, ул аның ике кушам өченче дәрәҗәсе. Теләсә нинди А саны һәм натураль m, n саннары өчен әлеге тигезлек үтәлә. Бу тигезлек дәрәҗәнең төп үзлеген белдерә. Дәрәҗәнең төп үзлегеннән дәрәҗәләрне тапкырлау кагыйдәсе килеп чыга. Нигезе бер төрле булган дәрәҗәләрне тапкырлаганда, нигезен элеккечә калдыралар, ә дәрәҗә күрсәткечләрен кушалар. Аның җиденче дәрәҗәсе, аның өченче дәрәҗәсе, бүлү аңлатмасы, Нигезләре бертөрле булган ике дәрәҗәнең өлеше булып тора. Аның а-нольгә тигез булмаганда мәгънәсе бар. А-ның өченче дәрәҗәсе тапкырланган а-ның дүртенче дәрәҗәсе, а-ның җиденче дәрәҗәсе булганлыктан, өлешнең билгеләмәсе буенча, а-ның җиденче дәрәҗәсе а-ның өченче дәрәҗәсенә бүлгеч, аның дүртенче дәрәҗәсе килеп чыга. Ягъни аның җиденче дәрәҗәсе белән аның кубының өлеше аның җиде минус өченче дәрәҗәсенә тигез. Теләсә нинди a нольгә тигез булмаганда һәм ирекле рәвештә m n-нан зуррак булган натураль m һәм n саннары өчен әлеге тигезлек үтәлә. Моннан бүлү кагыйдәсе килеп чыга. Нигезләре бертөрле булган дәрәҗәләрне бүлгәндә, Нигезне элеккечә калдыралар. Ә бүленүченең дәрәҗә күрсәткеченнән бүлүченең дәрәҗә күрсәткечен алалар. Әгәр бу кагыйдәне аның n-нчы дәрәҗәсен һәм аның n-нчы дәрәҗәсенең өлешенә карап куллансак, аның n-нчы дәрәҗәсен аның n-нчы дәрәҗәсенә бүлсәк, аның n минус n-нчы яки аның ноль-нчы дәрәҗәсе килеп чыгар. Теләсә нинди a нольгә тигез булмаган да һәм натураль n өчен, Аның n-нчы дәрәҗәсен аның n-нчы дәрәҗәсенә бүлгәч, 1 булганга, a 0 гә тигез булмаган очракта, аның ноль-нчы дәрәҗәсе 1 дип саныйлар. Билгеләмә. Нульгә тигез булмаган санның ноль-нчы дәрәҗәсе бергә тигез. A тапкырланган b-ның дүртенче дәрәҗәсе аңлатмасы a һәм b тапкырлаучылары тапкыр чыгышының дәрәҗәсе була. Бу аңлатманы А һәм Б дәрәҗәләренең тапкыр чыгышы рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Ягъни А тапкырланган Бның дүртенче дәрәҗәсе Аның дүртенче дәрәҗәсе тапкырланган Бның дүртенче дәрәҗәсенә тигез. Димәк, әлеге тигезлек үтәлә. Теләсә нинди А, Б һәм ирекле рәвештә алынган натураль n саны өчен, А тапкырланган Бның n-нче дәрәҗәсе А-ның n-нче дәрәҗәсе тапкырланган b-ның n-нче дәрәҗәсенә тигез. Моннан шундый кагыйдә чыга. Тапкыр чыгышны дәрәҗәгә күтәргәндә, һәр тапкырлаучыны шул дәрәҗәгә күтәреп, нәтиҗәне тапкырлыйлар. А-ның бишенче дәрҗәсен кубка күтәрү аңлатмасы нигезе үзе дәрәҗә булган дәрәҗә ул. Бу аңлатманы, нигезе, А булган дәрәҗә рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Ягъни Аның бишенче дәрәҗәсен үз-үзенә өч тапкыр тапкырлыйбыз. Теләсә нинди А саны һәм ирекле натураль m һәм n саннары өчен түбәндәге тигезлек дөрес. Аның m нчы дәрәҗәсенең n нчы дәрәҗәсе ул Аның m тапкырланган n нчы дәрәҗәсенә тигез. Әлеге үзлектән алдагы кагыйдә чыга. Дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәргәндә, нигезен үзгәрешсез калдырап, дәрәҗә күрсәткечләрен тапкырлыйлар. Шулай итеп, дәрәҗәнең барлык үзлекләрен карап чыктык. Беренчесе, нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне тапкырлау. Икенчесе, нигезләре бер төрле булган дәрәҗәләрне бүлү. Икенчесе, саннарның тапкыр чыгышын дәрәҗәгә күтәрү. Дүртенчесе, дәрәҗәне дәрәҗәгә күтәрү. Һәм бишенчесе, А нольгә тигез булмаганда, Аның нолинче дәрәҗәсе бергә тигез. Дәрәҗәнең үзлекләре белән таныштык, ә хәзер практик биремнәргә күчәбез.